Ve asıda böyle teren fikir cemaat beraber on beşinci asırın soñunda, on altıncı asırın başında başlandı demege elbette sıra tüşmey, esas bermey, lâkin bu tek bir işte nümüne. Antik devirlerden başlana, olarda saqlandı Hususan bu Ellada devrinde ve Rim devrinde, amma bizde teessüf ki, bu tek orta orta asırlarından berli biz o şeylerni qayd ete bilemiz. O zamanları bilesiñiz, publitsistika böyle bir ağzaviy şekilde ziyade yaşağan ve o vaqıtları degil tek biz şimdi añlağan teatro Ve oyunı bağlı olğan şekilde böyle bir faal körsetken. Bunıñnen beraber, o vaqıt çoq böyle bir ve bugünki adlarnıñ, bazılarınıñ adları bugünki küngece saqlanğan mütefikirlerniñ yarışları olğan. Ve olar bazı bir azca cemaa meselelerine esaslanıp, onı mevzu etip, bunıñnen beraber, elbette, Felsefiy meselelerni ögge sürediler ve bu dialoglar, bu munaqaşalar vaqtında, ebette, seyirciler de otura ediler ve bunıñnen beraber olar bunıñ, bu yani ritorika, sana, söz nutqı sanatınıñ nümünelerin körip, diñlep, ebette özleri de öz seviyelerinde böyle meşğuliyetlerini, böyle bir munaqaşalarını devam ete ediler. Olarnıñ adlarını siz bilesiñiz, mına, antik devirde bu em Demosfen, soñ Tsitseron, eñ meşhur olarnıñ metinlerinde bazıları saqlanğan. Publitsistika. Aqiqaten de, bilesizmi, dünya ca böyle bir tesir etici, dünyanı deñiştirgen bazı vaqialarğa büyük tesir etken böyle bir adise, böyle bir fenomen oldı. Misal içün, eger de biz alacaq olsaq böyle bir reformatsiya aqımını, Tomas Münzer ya da Bu yañı hristian dinde peyda olğan lüteransı Martin Lüterniñ faaliyetini körecek olsaq, biz bilemiz ki, olar çoq müteşem, böyle bir çoq güzel, teren, özgün, bilgili publitsistler olğan ve özleriniñ yazğan eserlerini, bu, bilesiñiz, otuz yıllıq Almaniyada olğan köylüler cenki, öyle tarihe kirgen Vaqialar devamında böyle bir olar köleler oquma bilmeyler, amma olar olarnıñ ögüne çıqıp öz publitsistik eserlerini olar çeşit janrlarda, şu cümleden pamflet janrında edi, ve cemaatnıñ göñlün hoş et ediler. Anda öyle bir külgü, anda insanlar, bilesiñ, olarğa başqa bir şey kerek degil edi aytmağa. Mana bu eserlerni Tomas Mültzer ya da Martin Lüter oquy edi ve olar istegen olarnıñ emirini becere ediler ve istegen anda qale nasıl ne olsa onı zapt etmege ve bu bazı aristokrat zenginlerin demeyim esirge almaq ya da atta yoq etmege azır ediler. Bu derecede bu sözniñ tesiri yüksek olğan ve tarihlerge kirgen. Eger de şu cümle, ebet, bu fransuz inqilâbı on sekizinci asırda olğan devirde aynı öyle oldı ve fransuz jurnalistikası, publitsistikası, atta medeniyeti bu adlarnen çoq ğururlana, siz olarnıñ adlarını bilesiz. Ve olarğa soñdan peyda olğan bu publitsistik eserlerniñ müellifleri ve cema erbabları bularğa, olar içün, olar bu Maratlar ve başqaları çoq bir nümüne olğan. Bizde. Ebet, publitsistika öyle oldı ki, rus, Rusiye fikir soñğu devirde Rusiye fikir yürsetüvnen sıq bağlı oldı ve öyle insanlar sıfatında kene de sizge çoq yahşı belli olğan, men bir qaç adını bu yerde añıma isteyim ve añımaqnıñ da sebebi, eger de kim publitsist olacaq olsa, Ve özünde bu sanatqa bağlı olğan bazı çizgilerni inkişaf etmege istese, olarnıñ eserlerini, elbette, mıtlaq oqumaq kerektir. Mına mında Fevzi ağa dey, e, tenqitçi olmaq u yahşı degil, tek tenqit etip etip, bir taraftan doğru. Misal şun, maña kelip aqıl ögretseler, a, gazetiñ öyle, böyle deseler, men olarğa aytacam, Ve, misal içün, ATRde de men bir kere eşitken edim, Lenur İslâmov da öyle degen edi, men de öyle aytar edim, başqalar da aytar, Fevzi ağa da aytar edi, Sen isteysiñ, böyle, gazet böyle olğan, al çıqar. Mına, kim senin qoluñdan bağlayım, al, yap. Telekanalını meydanğa ketir, gazetini yap ve ile ahire, oğraş bu şeylernen. Lâkin bu, elbette, bir taraftan doğru, lâkin Misal içün, Vissarion Bilinskiyge iç bir, siz bilesiñiz, onı çoq teren ve küçlü, özgün ve rus edebiyatınıñ tarihine kirgen maqaleleri içün, iç bir ne Tolstoy, ne o devirde endi başlanğan işte belli yazıcılar ve Gogol, misal içün, ve şairler, Nekrasov kibi, ilâhre, ilâhre, kimse aytmağan. Vissarıon, sen öyle aqıl ögretkence, al özüñ o bediy eserlerin ya da ne sen bizge onıñ eksikliklerini körsetesiñ. Kimseniñ tili barmadı, çünki onıñ tenqidi, ebette, çoq yüksek seviyede olğanı içün. Men aytmaq isteyim, bilesizmi, Belinskiy o tek tenqitçi, edebiy tenqitçi degil, o, ebet, felsefeci, amma eñ evelâ onı Rusiye Edebiyatnıñ tarihında böyle bir fikir yürüsetici ve publitsist saymaqtalar. Bizge pek yaqın ve göñülümizge onı bazı eserleri çoq hoş kelgen Gertsinni alayıq. O da öyle kolokoum barıp Londonda teşkil etip, nenen toldurdı onı? Anda öyle haber-ifaq tüvekçiler olmadı. Sizge pek yahşı olğan onıñ Çoq küçlü ve bizim de, ne deyim, şerefimizin kötergen öyle bir ve bizim de tarihımızğa kirgen Goneniye na krımskih tatar maqalesi öne o, o eñ yüce, güzel, böyle bir usta derecede, nümüne derecesine köterilgen publisistikanıñ misalidir. Onıñ içün, elbette, anda ögrenecek şeyler bar ve, elbette, mında bağlar, endi Qırım çünki on sekizinci asırdan soñunda zapt etilgen soñ, bu bağlar bir tabiiy oldı. Gasprinskiyniñ publitsistikası bugün endi İsmail ocamız onı añdı. Men, ebette, toqtam hacam, men bazı bir bile bir noqtalı yerlerin aytıp keçme isteyim ve olarnı, çünki men olarnı, bu noqtalarnı, bu adam, bu insanlarnı, bu şahıslarnı ve bu olar yapqan işlerin çoq müim bu publitsistika inkişafında sayğanım içün tilge alam. Misal içün, İsmail ocamız, bu ulu insanımız çoq ceetten ögrenilgen, lâkin onıñ publitsistikası ögrenilmegen ve bugünde bizde aspiranturada oquğan ve epiñizge bellesem belli olğan bizim yaş tedqiqatçımız, amma endi çoq tecribeli jurnalistimiz Zelfira Mutalupova, mına mında oturğan, kene de İsmail ocanıñ reberliginde İsmail Gasprinskiyniñ publitsistikasını ögrenmekte. Çünki onıñ publitsistikasınıñ, onıñ bu maarifperver, mütefikir, islâatçı olar ve ile ahire yapqan faaliyetiniñ sırasında, bilesizmi, bir seviyege qoymağa şübesiz mümkün, belki atta ziyade de köterme mümkün. Er alda, onıñ edebiyat böyle istidatları, ebette, publitsistikada da tesir etilgeni körünip tura. Asıl da men böyle bir em bugüngi zamanğa teyişli aytıp etecek olsam, aytacaq olsam, ebette, publitsistikanıñ bir qaç irmaqları bar. Ve biz köremiz ki, publitsistikada kim özüni körsete bile? Şaşılacaq şey, publitsist olmaq içün iç bir tasil kerekmey. Publitsistikada özüni, bilesizmi, doğma öyle fikir yürüsetmek qabiliyeti ile doğğan insanlar özüni körsete bile. Ve mına Gorkiy, bilesiñiz, tasil almağan, amma o da küçlü publitsist olğan, edebiyatçı olmaqnen beraber. Ve bu yerde men ayta bilem, elbette, bazı alimler, Bazı yazıcılar, episi degil, alimler ne öyle bir fikirleri öyle bir ne yüksek seviyede, aliy derecede degilmi? Elbette, amma er bir alim publitsistikanı becerip olamay. Ya da alayıq nesircilerin, şairlerin, yani edebiyatçıların. Olarnıñ er biriniñ qolundan kelemi bu cemaa beklegen publitsistika? Yoq, olarnıñ adları da bizim edebiyatımıznıñ tarihında sayılıdır, sayılı. Ve teessüf ki, elbette, bizim publitsistikağa, milliy publitsistikamıznıñ bugünki zamanda olğan derecesine biz qıymet kesecek olsaq, biz aytmaq mümkünmiz, Ne ölüm, ne ömür alda. Ne, ne defin etilgen, ne de yaşamaqta. Nasıldır böyle bir koma ya da ne deyim işte, anabiyoz, öyle bir aldamı demem mümkün. Çünki aqiqiy publitsistika misalleri teessüf ki, siyrek, siyrek peyda ola. Ve mına kene yahşı Fevziyağa kitti, çünki onıñ yanına bu şeylerni qolaysız olur edi aytmağa. Asıl da men oña aytqan edim, Fevzi ağa, tam bir on beş yıl evelsi, siz universitetten bezip ya da bu iş sizni yorultılsa ve siz nefaqa çıqsañız, keliñiz, men sizni gazetke qabul eteyim de, çünki sizden çoq güzel publitsist men körem. Aqiqaten de doqsan yedi senesi, sağ olsun, o birinci kere öyle bir küçlü maqale yazğan edi, men endi onı Timur Pulatqa yazğan seslenüvin tilge almayım, amma mına Pamet o dobrom degen öyle bir Esse yazğan edi, bir A3 formattaki saifeni toldurdıu, mına bu, kerçekten de bizim milliy publitsistikamızın misal. Onı mevzusından, onı, bilesizmi, biz onı bazı fikirlerini belkim razı olmamız, ondan qatiy nazar, bu kerçekten de Teren ve böyle tilge alınacaq publitsistika ve özü de mında aytqan edi, bu da tamam, baqıñız, on yıldan soñ, endi eki biñ yedi senesi o mına bu Kult intellekta degen maqaleni yaza, biz onı tercime etip ebet qıynaldıq, bir qaç nomerde bastıq, soñı o vaqıt daa yaşamaqta olğan Poloostrov gazetinde de bir nomerinde basılğan edi, soñ Fevzi ağanıñ bir kitabına da kirdi. Ve men bilem, bizim dostumız, meslekdeşimiz Muhammed Alini de bu tedbirge bir siltem bergen, şu cümleden bu maqalede oldı. Bugünki publitsistikanıñ taqdirini tüşünecek olsaq, elbette, o, milletniñ taqdirinen bağlı olğanı şek-şübesizdir. Ve genç publitsistlerni östürmek içün ne kerek? Bu yerde, elbette, bilesizmi, bir, bir, onıñ bir sebebini ketirmek, bir retseptini aytmaq, bir, bir sıra, bir es, esas, buña esas olğan delillerini ketirmek çoq qıyındır. Çünki publitsistika öyle, özü Bilesiz, mürekkep, beklenilmegen, özgün böyle bir fikir yürsetüv bir sanatıdır. Onıñ içün, baqıñız, men size isteyim soñunda bir, elbette, biz aytacaq olsaq, umumiy mevzularımız bar. Bu milliy bizim taqdirimiz, milliy ğayemiz, Milliy ömürimiz, milliy añ degen şeyler ve onıñ inkişafı, ilerilemesi. Bunda, misal içün, bizim milliy areketimizniñ rolü, cemaatnıñ rolü, edebiyatnıñ rolü, mına bu şeyler episi biz içün publitsistikanıñ, milliy publitsistikanıñ tekrarlanmaz yönelişleri. Çünki bizim qırq dört senesi uyanmağa, uyanmağa degeniz, ebet, başta sersem alına, böyle sersemletilgen ve böyle bir facia alına kelgen milliy añımızın ösüvini ve seksen senelerin soñu, doqsan senelerin başına kemesinice o nasıl böyle bir musibetlerden, Nasıl deñişmelerden keçkeni bu er vaqıt publitsistika içün böyle bir soñsuz ve çoq aktual mevzu olıp qala bile. Yani, ebette, biz içün bu, yani, bir ümüleştirip aytacaq olsam, ebette, milliy ömürdir. Bu er vaqıt ebediy mevzu ola bile. Yaqın, bugün saba, bugün saba, mına, samimiy aytam, taptım, Lev Tihomirov, aslında Rusiyede şimdi publitsistler çoq güzel, elbet, bazıları böyle şekilde, başqa şekilde, amma fikirleri bazılarınıñ qaynap turmaqta, bazılarınıñ nege, akimiyetke uyğun olıp turmaqta, publitsist er vaqıt Bu özgün, bu, bu individualist deymiz de, öyle. O kimseniñ, kimseni tanımay, o tek kelip çıqa bir belli bir toplumnıñ menfaatından, elbette. Ve bu Lev Tihomirov yazğan şeyi çoq, mına men böyle bir qıymet kesivi ve o bizim bazı vaziyetlerimizni de añdırmaqta, bellesem. Publitsistika, hireya.

Bizim, bilesiñiz, sovet devrinde çoq bir güzel bir metamorfoza olıp keçken edi. Çünki Lenin, mında men de student olğanda ve edebiyatçılar da ögrendik, Lenin böyle diye edi ve bizim o şeyni ezberlete ediler. Demek, publisistleriñ daimiy işi eken, bağlı bu bugünki zamanın tarihını yazmaq. Delât pisat istoriyu sovremennost dep öyle belgiley. Altmışıncı seneleri jurnal jurnalisti diskussiyakte ve publitsistika etrafında, bu ne, onı emiyeti nasıl, o, demek, onı nasıl işletmek kerek, ebet, bu sovet ve kommunistik ğayesiniñ inkişafına işletirmek, ve er kes özüniñ bir onen bağlı, bu mefkürenen bağlı tevsiyelerini etmek, etken bir alda, Çoq güzel ve özgün o vaqıt ebet er kes sovet edi, sovet publitsisti Anatoliy Agranovskiy böyle dey, Publitsistika fikir olğan yerde başlana de. Ve bunıñnen ebet bu çoq güzel, bu universal formula, bu publitsistika, men studentlerge öyle aytam, eñ qısqa ve eñ salmaqlı, eñ güzel, eñ mündericeli añlatuvıdır. E, bu, o, kerçekten de fikir, bu, publitsistikanıñ temeli, bu, fikir degende, ebette, o nasıl fikir? Öyle bir sahte, ipranğan, eski, böyle işletilgen, küplengen, tozlanğan fikir degil. O er vaqıt özgün, taze, yañı, cemaat beklegen, tekrarlanmaz öyle bir fikirdir. Ve ümüt etem, mına bizim körüşüvlerimiz devam etse, böyle fikirni yürsetecek müellifler aramızda mıtlaq tapılır.